A hmasa in hi video a zohtu nan zate cungah lunglawmhnak tampi ka ngei. Tutan video ah kan zoh dingmi cu Facebook share kan tuah tikah Kanmah lawng i zoh awkah maw kan ser hna, kan hawile zoh awkah maw, public mi vialte zoh awkah maw kan ser timi kha zeitindah mah cucu kan set lai timi kha si lai. Le mi tampi nih Facebook share kongkau hi cu kan theih cia cang ko lai. Nai belte in a thei rih lomi caah hi video hi si lai i ngaichih kua ah smartphone a van nei tharmi ca zongah si fawn lai. Zeicahdah cucu a biapit kan ti a si ahcun mi tampi nih Facebook share kan tuah tikah kan sharenak hmun kha kan thei lo i A herh huahla lomi le hmanthlak ngakchiaca zongah zoh a dawh lomi le video cheukhat ngakchiaca zongah zoh a him lo deuhmi hna kha nutling patling pipi nih kan i serhnawh lengmang i khakha kan hawile sin a va phan viar. An thei rua lo kan timi kha cheukhat nih cun Kanmah lawng cah maw kan ser kan timi kha mi sin va phan lengmang i khakha cheukhat cu a mualphomi kan um len. Le khakha hmanthlak le video a zeizong a siah nangmah te lawng i zoh dingin na duhmi kha zeitindah nangmah te lawng i hmuh khawh dingin na set lai? Midang hmuh khawh lo ding zeidah na ser lai timi kha tutan video ah kan zoh dingmi cu si. A video ṭha tein kan zoh ahcun kan i fiang ko lai dah. Le hmasa bik ahcun kan phone ah Chrome um cio ko lai dah. Chrome ah kan lut lai. Chrome cu kan van zoh hawl lai i Chrome Hihi Chrome cu si. Kan kan lut lai. Kan lut lai i met. Kei cu ka luh cang caah khan mah kha Chrome kan luh tikah khan na Facebook login nak ding Facebook ah na lut lai. Facebook ti na ṭial lai i ka hin. Ka hin. Ka hin Facebook ti na ṭial lai i Facebook kaa na ṭial thlu tikah ka hin na lut lai. Kei cu ka login cang caah khan pa password ṭial hau ti lo khan ka chiah caah khan ti khan ka lut colh kho. Le password. Na Facebook min le password na van ṭial tikah tin hong lang lai i le video hmanthlak tampi kha share ka duhmi kha zoh lai. Tahchunhnak ah, mah hi konglam hi share ka duh hnga i ka sharenak kan van zoh lai. Hi mah hi Video siselaw tahchunhnak mah hi video share ka duh hnga i, sernak cu kan theih cio bantukin ka hi si ko cah khan. Sernak hi kan hmeh lai. Le sernak hmet. Siannak kan hmeh tikah tinhawng lang lai. Ok, ika he tinhawng lang lai i phunphun hawng lang lai. Hika hi a tangcem hi Facebook page na neih si ahcun Facebook page ah mah hi catialmi hi na forward khawh. Le Na umnak group pakhatkhat nih rak thei ve hna seh ti na duh si ahcun ka hi meh ding si share in group timi hi le send as message timi kaa zawn hi cu nangmah na hawi pakhatkhat sin lawngah na hawipa private sin lawngah khan mah hihi a sining kuat na duh si ahcun tihin kuat khawh a si single lawng si. Le atu kan chim dingmi hi Hihi si. Right post le ka hin kan lut lai. Right post timi ahhin le ka hin kan lut lai i a kan hmeh lai. Met. Hmeh lai i Tikhan hong lang lai, hong lang lai i hika hin hi kan ser duhnak a ruang kha tahchunhnak ah midang sinah ser kan duh a si ahcun kan ser duhnak a ruang kha ka hin kan hmeh lai i kan ṭil ko lai. Kan hmeh lai keyboard hong lang lai kha kan ṭil ko lai. Na vialte in hau lem law keimah nih seh. A thli tein zoh awkah le keimah te lawng i theih awkah hi kai ser lai kan ti a si ahcun mah khakha kan kan kalh kan zoh lai aw hi mah hi a biapi ngaingaimi kha a si atu ka chimmi kha. Mi tampi nih hihi kan hngalh lo ruangah upa pipi hna nih A kan video sermi zoh dawh lo tuk te hna mi sin phan tawn kan timi kha hihi si. Le hika zawn tawh umnak zawn hi kan hmeh lai chung hi. Kan hmeh lai e zeidah rong lang lai hmet. Kan hmeh tikah kha hin hong lang lai. He. Khah! A tuah khan atu video kha tahchunhnak ah mi vialte nih rak rak ve hna seh, ka sianher tuk hna na ti a si ahcun public ah hin na hmeh lai ka hin kan hmet. Le, aa public taitai cu hau lo. Ka hawi le sin lawng ah phan seh, Facebook ka hawi le sin ah an ti si ahcun kaa lawng na hmeh lai. Hi video cu vei keimah te lawng in seh ka zoh. Mi zoh awk zong a tlak lo. Keimah nih thli tein ka zoh lai na timi kha hi ka hi si. Le kai kan hmeh lai. Ka kan hmeh ahhin cun hohmanh nih kan Facebook sermi kha an kan hmuh piak lai lo i kanmah te lawngin kan zoh kho lai. Le cucaah cun ka hi kan hmeh lai i keimah te lawng zoh awkah ka van ser lai. Hmet. Cun Hika hi tawh ai hrenh khah le public ah ka van chia ta la public ah khan. Public. Public. Kha tuah i hrenh ti lo hi hika zawn kha. Le vawleicung pumpuluk kha a cuang cang. Kha video kha tahchunhnak ah a sexy tukmi hna rak si sual ahcun hika hi ti a um lio i na ser a si ahcun mi zapi nih an rak hmuh khawh cang. Na sermi kha. Le khakha mi tampi an mualpho ka tinak kha si. An i theih lo kar in mu. Le kha tikhan hika hin kan set lai i tikhan ka hin kan duh cu kan thim ko hna lai hi. Public ah maw na duh? Na hawile sinah maw? Nangmah te lawng maw? Kha ti khan cun tlam tling cang lai; kha hnu ah khan cun duh paoh in kan ser ngam cang lai. Le ai fiang rih lomi kan um si ahcun a video zong kha voihnih hrawng van zoh u sih law hika te kha A biapimi si cah khan ho poh Facebook share ah kan i ralring lai. A huaha lo. A game ṭukṭak hei ti pawl le vei hna hi mi tampi sinah voi tam tuk ka hawile sinah ka share sual cang maw? Hmanthlak le video Kha Facebook kan hawile caah hin a herh huaha lo ah ka share tuk maw ti zong kha kan i fian ngai kha hau timi kha tutan video kan langhter dingmi cu si, kan langhter duhmi cu si. Hi video zoh cu nan cungah lungnuam awk tampi ka nei.